fi sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru marii marii gaafii lamaa fi sadii kaasanii jiran kabajamtooni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eefi malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi magaalaan magaalaa sabaaf sablamman namuu itti jiraachaa jiru magaalaa dirree dhawaati. haa jennu, sabaa sablamman magaalaa Federaalaati. Muummichi Ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad gaafa Firiitiree Zoonii yookaaniis Diraayipoortii bikka baaburrii naxaani bikka dharaa ka jennuun akka afaan saba biraatiin. Tanaafuu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo Muummichi Ministeeraa, Magaalaan tun akku maga Dirree Dawaa xiqqishoo jedhamti ammaan tana Dirree Dawaa magaalaa biyya Barahaa Nigisti jennaaniini tanaafuu sanii wajji wal qabatee akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu araraa eegalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasneefii jirraa jedhameeti kan deeme rakkoon magaala tanaa durirraa eegalee ni beekama Gizee jijjiiramni mootummaa yookaaniis kantiibaan waggaa shan shanitti takka waggaa lama fixeetti wal jijjiiruudhaaf dhihaate rabshaa magaalaa tana keessa ka'uu waanuma barame. Amma immoo rabshaan san akka hin kaane nutis qabsoo ni deemna. Duris magaalaan tun Oromoonis tiyya jette, Somaaleenis kiyya jee, Mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga murtiin takka kannamtu wal tahaatii wajji bulchaa sabaa sablan haammadhaati jaamee deebisaan kanname kana. Kanaafuu waggoota shan shananitti bulchaa jira. Dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaaree dhibbaa shantam takka maqaa kadiirootiin jiraatee kaartaa nama gurguruu miti. Shunkurtaa hin taane yookaan dinnichaa hin taane magaala baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaroodhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessu? Mallatteessuuf hoo eenyutu mirga naa kanne? Kaabinee as jirtuuf hoo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf? Maaliif haasawaa dogongorsisan? Hawaasa dogongorsiisan. Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira. Soomaalee fi Oromoonis obboleeyyanii. Kalees wajji turan, arras wajji jiran, borullee wajji horan. Magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture, ni beektan. Hogguu takka saba Oromootii Soomaalee wajji wal lolan, hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan, hogguu takka saba Oromoo, sabni Oromoo nama haammata malee ganama dabree namaas hin miidhu. Hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maaliif magaalaan arraan tana magaalaa dabarsamtee Soomaaleef kannamte maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti. Heer Iisseetti Yuuneeskoo irra galmaawe. Wanni galmaawe heeraa akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Soomaaleetiifis kanname. Yuuneeskoodha tanaafuu dhugaasni magaalaa tana dhalate. Obboleessa keenya. Heer'iisee bikka itti kaayannu siidaa odoo hin tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer'iisee ibsuu dandayu ok arkadha rakkoo hin qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkiin maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Soomaalee nu wajji dhiichisanitti ni kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisne san gammachuun nu wajji dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu Obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuu hin qabu. Akkasiis hin ta'u obboleeyyan. Warri wal dandeenyee namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati. Ammoo kana warri awwala oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin pozitiif ta'anii Social media irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jedhee kan ibsu jirus haa galatoomatu. Warri galgale immoo warra faayidaa as dhufanii as irraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagne nuti gaa. Waa'ee dallaalummaati namaas hin sodaannu. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatan ni jira. Nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalli itti ta'u ni jiraata kan jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromummaatiin butamee Paarkii taa'ee nama arrabsus ni jira. Magaalaan hiriirri bahees hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagahaanii gammachuunii wajji jiraachu jira. Misooma baadiyyaa dhaqaa laala. Hawaasni sulula hojjechu jira. Yoo rakkoon jiraatee bar rakkoo dhugaa sanii jira jaame okay. Bara amata waggaa kudhan dura dachiin kaarimeetirri kum shan

Sanii ala bar Guraageefiis mana aadaa kannine, obboleeyyan keenya saba biraatiifis kannine kannamee jira. So arra kun maaltu adda godhe? Waqtiin amma jiru nageya magaalaa tanaa booyareessuuf, jaalala kaabineen takkummaan bulchaa deeman booreessuuf, kadir kobaasaa wanni godhu hin jiru, wanni kannuus hin jiru. Yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu. Magaalaan magaalaa federaalaati. Gaafa hawaasni walii galuu didee, nuti gaa obboleeyyan keenyaa wajji nagaan jiraachuu hin feenu, sabaa sablammaniis hin feenu, magaalaan tun harka akkatti haa baatu yoo jedhame, mana marii paarlaamaatu federeeshin mikir beetiin murteessuu danda'a. Gaafii hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti. Magaalaan akkamii guddate, akkamii misoomti. Tana beeknee warri as keessa hojii jiru hin dogongorinaa. olaantummaan seeraa ni kabajama. Hanga nuti jirru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchu jiru kanaa wajji wal qabatee hawaasa kana Rabbii gaditti nutiitu itti amaana. Nam tak hawaasni kunis qeensi irraa cabuu hin qabu. Ka waliin dhiibbadha jee mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Iyyeef waa takka. Waa takkaan isinii hima, Leenci hogguu waa qabuu deemu bineensa dilaa jirami. Bineensa san keessaa yoo yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatiis haa ta'u waan takka gizee arge.